Chu room chhungah chuan bungrua ih a awm lem lo hle a, thil eng emaw var mumpel pul chu a lai takah a inhung ruau a. Gu Chuana chuan chu thil var lianpui mum pel pul chu a kut phah chuan va nem in zawi muang in chu thil chu a rawn in hawng ta ruai ruai a. A in hawn ve leh chuan Gu Chuana chu a chhung ah chuan va thu in a va mut a nghal zuar mai a. Chu vel leh khawl chuan a in charge mek e tih rawn sawi in chu khawl kawng kal chu a in khar leh ta nghal ruai ruai bawk a. Restaurant pakhatah Chengran chuan a bialnu hmuhin, Hmangaihna lamah hian ka hun ka khawhral hman lo a ni, tiin ṭhenna thu a lo sawipui mek a. Chutih lai mek chuan an zawn chiahah chuan nula pakhatin a hmaah a hnat thila a client pakhat chu lo hmu ve mek bawkin, He nu hi Zhao Yan a ni a, Xiaoning-i ṭhian ṭha ber a ni. Mahni indah hlu thiam tak a ni a, nula fing tak a ni bawk. Chu zawng zawng aia thiam zawk chu kung fu a ni. A client chuan a private room card pe in hnathila thawh dunpui i duh chuan kawng awlsam zawk ka lo zawnpui ang che. Hei hi ka room card a nia, ka room ah min lo hmu dawn nia, ka chhuahsan phawt ang che tiin a tho va. A kal zat pah chuan hmeichhe fing tak i ni a, ka duh chu i hria e tiin a dar ah chuan a va chelh a, a kal san ta nghal a. A hnungah chuan Zhao Yan chuan um in a zui chhuak ve nghal bawk a. Chu tih lai mek chuan Hrengrat pawh chuan, Min lo be buai duh tawh sawng che tiin a bialnu chu a chhuahsan ve nghal bawk a. Restaurant pawnah chuan Zhauyan chuan a client Mister Ouyang chu rawn avin, Biak duhna che ka neih chuan i assistant ka lo be mai dawn nia tiin a room card chu pek let a tum a. Mister Ou chuan, Ka assistant biak a ngai hleinem, engkimah ka pui vek dawn che lawm tiin a kutah chuan a lo chelh sak a. Ngaihzawng i nei lo niin an sawi che a, keimah ang mipa hi i mamawh a ni, tiin a kawngah chuan a kuah hnai dawr a. Chu veleh Zhao Yan chuan Mister Aw chu kuai let thutin chhuatah chuan a bin ta thlawrh mai a. Chutih lai tak chuan Shengran chu rawn chhuakin chu thil thleng chu a rawn hmu hman a, mak ti em emin ang huauin a lo thlir a. Zhao Yan chu lift-ah lutin Shengran chuan rang zetin a va um lut ve nghal a. Tha taka ding hle hle ta reng lo chuan a beng bulah zawi sapa va tawngin, In la zei tak chuan khatiang miten awm kha i khawih hmeh ilo, a tha khawp mai. Zu in lah muhil daih mai ta che, min ring ngam la i bulah ka lo awm ang chu a va ti zeuh a. Zhauyan chuan tham lo hmel zetin a nui sak a. Lift pawn lam rawn langin Zhauyan-i chu tihfuh in tih hmel zetin a rawn chhuak hah hah a. A hnungah chuan Chengran chu hna thi buai chukin a rawn chhuak ve bawk a, Sherning leh Miss Su an rawn lang a, I luak chhuak a nih chuan hetah hian luak ta che tiin Sherning chuan Miss Su-i chu a lo buaipui a, Su Manlin chuan Driver hi i hna hrim hrim em ni tiin a zawt a, Sherning chuan Part time in ka thawk a, Bakery-ah ka thawk thin a mahse vawiin khan dawr an ti tawp a tia hrilhin, Misui chuan, Chutih chu hnai nei lo ni maw? Tiin a zawt leh a. Aw, a nih mai chu, tiin Shianingi chuan nui var var chukin a chhang vat a. Wechat ah te in etin car dang hmangin an in hruai lut a. Gu chuan rawn lang lehin a khawl chhungah chuan mu in a doctor rawn mek thusawi chu a ngaihtuah let a. Doctor chuan, He sana hian i lungphu zat leh i lungphu ran leh ran loh te a hriat tir ang cheng a. I accident vanga i lung a chhiat khan he call hi lung atan i hmang ta a, mihring te lung pangai ang i neih ve tawh lo vangin exercise lak te, zu in te, hmangaihna a tluk ruh te theih ve lo a ni. I lungphu a rang a nih chuan i sana hi a rawn sen ang a, tun hma angin he lunglem hian darkar sawmhnih a daih tawh lo bawk a, darkar sawm chauh a daih tawh a ni. I church leh zel a ngai ang tiin a lo hrilh lawk sa dap tawh a. Gu Chuana chuan, Doctor hian he lunglem hian side effect a nei tih a sawi tel miah lo a nih hi. Ka lungphu a rang thut a, a level a sang a nih chuan ka taksa atangin electric a chhuak thei a ni tih min hrilh miah lo mai tiin a ngaihtuah a. A sana a sen vat vat tawh chung pawh chuan Hrianingin a kut a chelh lai te, a bana a vawn lai te chu ngaihtuah letin Khanu kha engvangin nge engtin mah a awm ve loh le tiin makti takin a ngaihtuah let neuh neuh bawk a. Car accident lai rawn lang letin Gu Xuan leh Hriauningim ang ang taka an inchelh lai chuan Gu Xuana chuan Hei hi cake em ni tiin a zawt a, Hriauningi chuan Aw ni e, vawiin hi ka birthday a nia tia hrilh lai chu a rawn lang a. Hriauningi muhil lai chu a harh nghal zawk a, a mu mang vang chuan a harh chiang ngei mai. A phone chu enin zan lama a buaipui hrep mai. Su Manlin khan message a rawn thawn a, an company in assistant tur an lak dawn thu rawn sawiin i tuihna zawng a nih chuan Yunyee building eight floor ah chawhma dar sawmah lo kal ta che a rawn ti hlawl mai a. Rang takin, Aw, a hun takah ka lo kal ang, ti a chhang let nghalin a lawm lutuk chu a ṭa chhuak hial zawk a, a nutei leh a pi a au chung chung nghal bawk a. Interview tur chuan Suman Linin Kal tura a tihna hmunah chuan a va kal ve ta nghal a. Mister Gu chuan lut tur chu hmuhin, Mister Gu! Mister Gu! ti a avin a va um a, kawngka inher kual chung pawh nghak zo lovin kawngka lehlam a chhiat avanga an hman tawh loh lam zawk chu hawn tumin a va nam ta a. Chu vel leh darthlalang chu a khi nghal tuar a. Mister Gu chuan pawh chu rawn hawi nghalin Mister Gumit hmuh lai ngei mai chuan darthlalang chu a keh nawi ta chuai chuai mai. Sherning i zak bawk si chuan Gu Chuana chu a nuih tlawn ta ngawt a. Interview room a rawn lang a, Sherning i chu Director leh Team Leader te hma ah thu in Gu Chuan pawh an bulah a awm ve bawk nen zak tak in a thu kun ngei a. Team leader chuan, I resume i en in motor khalh pawh i thiam a ni maw? a han ti a. Hrianingi chuan, Aw thiam e, driving licence pawh ka hnaih a, ka hna hmasa pawh motor khalh lam deuh vek a ni bawk a, hemi lamah hi chuan experience pawh ka nei tha khawp mai a lo ti ve nghal a. Gu Shuana chuan, Assistant ka mamawh lo, a rawn ti hmuk hmuk a. Hrianingi chuan ka hriselna pawh a tha a, damlo leh nawmsam loh pawh ka nei khat viau va, nasa tliah mai mai hi ka hna thul phah nan ka hmang ngai lo tiin Gu Chuan chu a hrilh zawm a. Gu Chuan-a chuan, Assistant ka mamawh anih chuan Architect lam hawi mi ka la ang tiin a thawhsan a. Hrianing chu tho nghalin, Architect lam chu ka zir ve mek alawm, khawngaihin chance min pe thei angem a va ti hram a. Mahse, Gu Chuan-a chuan, I la zir chhuak lo a ni maw? I zir chhuah hunah i rawn dil leh dawn nia tiin a chhuahsan nghal a. Hrianingi chuan Su Man Lin hnenah chuan, Miss Su, a pawi ka ti lutuk, i beisei ang ka pha si lo va, ka kal phawt mai ang tiin a chhuahsan ve nghal a. A chhuah pah chuan lift ah lutin Cheng Ran chuan a rawn pel zuai a. Cheng Ran chu hawi let leh vutin biak a va tum a, mahse, Hrianingi chu a hmu hman ta chuang lo. Company ah chuan lut in Director Sui hnen ah chuan nizan la mi tha maw tiin a va bia a, Director Su chuan ka tha e, Designated Driver khan min buaipui nasa lutuk a, a fimkhur a, a fel bawk a, mi tha tak a ni. Gu chuan a Assistant tur atan Interview ve tur in ka sawm a, a rawn kal a tiin a lo hrilh zawm a. Mahse Gu Suana chuan Assistant a mamawh loh thu a sawi te chu hrilh in Shengran chu Gu Suana Gu Suana Office ah a va lut ve ta nghal a. Gu chuan chu biahin assistant neih a mamawh chungchang te chu sawipuiin, I kal duhna apiangah hruai zel tur te chuan ka buai lutuk. Assistant i mamawh zia hi i hre lo a ni tiin a va sawipui leh a. Gu chuana chuan, I buaia maw? Zanriah kil tur leh games khel tur te I it zawng lei tur tein i bialnu te ho zawng zawng nen i buai niang maw? a lo ti nghal a. Shengran chuan an it sikna te, an inthikna te, an inhuatna te vang hian maw le tiin a chhang zui nghal bawk a. Guchuana chuan hma taka a lo boral mai lo chu pawi tih thu te sawiin Shengran chuan, Khatiang zawng khan ngaihtuah thin teh suh chuan design studio hi i nei a, i nu leh pa i la nei bawk a, Beiseina tlian te tal nei ve teh tiin min ngaidam dawn nia, ka hun hlu zawng zawng hi i tan ka inseng ral law law nge, nangin enge min tihsak ve dawn tiin a han zawt let nghal a. Pu Chuana chuan aw le, i duh duh teh rawh tiin a chhang a, a thawhsan ta daih a. Hrianingi rawn langin a zirlaipui tu tan lehkhabu Modern Spatial Architect tih chu lei tumin a awm nasan em avang chuan pha leh pha lo chuan a ban a, bukhat chauh a lo awm tawh nghe nghe a, a ti tla palh hlauh mai. Mi pakhat rawn chho mek ke bulah tak chuan tlaiin Chu pa chuan chhar in a rawn hawi chhuak a, Gu chuan a lo ni reng a, He lehkhabu hi i chhiar ve em ni? tiin a lo zawt a, Sherning chuan, Aw chhiar e, i duh chuan la zawk mai rawh, kha chiah kha a awm a, a lo ti thuai a. Gu chuan a chuan, Aw le, ka lei zawk mai ang tiin a kal ta daih a. A hnungah chuan Hrianingi chuan a rawn zui det det a, Gu chuan chu rawn hawi let in, Enga ti nge maw min rawn zui zel a? a rawn ti a. Hrianing chuan, Lehkhabu kha ka lo ziak chhuang thei angem? Ka ziak rang lutuk tho a, ka pe let leh ang che tiin a dil a. Gu chuan chuan, I zirlai atan i chhiar duh a nih chuan nei rawh, kei chuan lehkhabu dang ka en leh mai ang tiin a han pe a. Sherning-i chuan lawkin, Ui che tah in et ila, ka lo pei ang che tiin a phone chu a han phawrh a. Guchuana chuan a ngai lo ti mah se, Sherning-i chuan a duh bik tlat lo vangin an han in scan a, an in pei ta nge nge a. Dawr atang chuan Guchuan thu chhuakin, Sherning chuan a zui chhuak leh a. Kawng cross turin an kal theih hun nghakin an ding a, Guchuana chuan, Engatinge min la zui reng tho a, a han ti leh a. Hrianingi chuan, Thil zawh duh che ka nei a, engvanga min hnawl nge i nih tih hriat ka duh a, tiin a zawt a. Gu Chuana chuan, Assistant ka mamawh lo, ti a chhangin, Hrianing chuan, Mahse keiman ka mamawh alawm, ka zir lai pawh University a zir zawm thei lovin, mahniin ka inzir ve bek bek a. Nakumah ka zir zawm theih nan sum ka tuak phawt a ngai a, ka zir zawm leh theih nan he hna hi ka mamawh a ni, tiin a harsatna chu a hrilh a. Gu Chuana chuan, I thil tumah chuan ka inhnamhnawihna tur a awm lo. I mamawh ber chu tha tak a zir a ni tiin lehlam a hawisan a. Hrianingi chuan traffic signal chu thlir rengin an kan tum loh zawk. Kawng leh lamah chuan mihring kal theih hun a inhawn chiah chuan i ti dik chiah a ni. Mahse he khawvelah hian kan tum ram thleng turin kawng khat chauh a awm lo tiin Gu Chuana chu kaiin kawngpui dangah a kai phei a. A kawngpui kan tumna nia a hriat lamah chuan hruai thlengin, Hetiang nghak reng reng hian hun ka khawh ral ve ngai lo. Kan tum a nih phawt chuan kan tum ram chu then dan a awm mai zel tiin a hrilh a. Guchuana chuan, Kan tum ram a inang hleinem. Kan office chu sawt laiah sawn a awm zawk a, tiin a lo chhang a. Guchuana chuan. I ngaihtuahna chu a hniam lem lo khawp mai. Mahse, zir zawm turin sumah i harsa a nih chuan scholarship emaw loan emaw hmangin i kalzawm thei ang. Tha takin zirla hlawhtlin tum ang che, tiin a kalsan a. Sherning chuan lehlam a hawi chiah chu nu pakhat balloon zuar nen chuan insu palhin chu nu chuan a balloon zawrh lai chu a thlah palh a. Balloon zawng zawng chu vanah a thlawk chho ta luah luah a. Balloon, Balloon ti au dunin an ban phak a ni ta lo. Hrianingi chuan beidawng zetin, Cheng eng zat man tak ni ang maw? tiin an pahnih chuan an thlir zui vawng vawng a. Gu chuan chu a office ah rawn lang zui leh nghalin, Ama enkawltu doctor, a lunglem siamtu ni bawk nen chuan inbia in, Doctor chuan, Tunlai hian i lungphur rang riau mai. A re ta sang lutuk tlat. Ka clinic ah rawn kal la. Upgrade ngai pawh kan upgrade nghal dawn nia a rawn ti a. Gujuana chuan upgrade ngai chu eng thil ber nge a nih zawtin a lungphu ran lam a san viau hnu a ri eng emaw awm thin chu a tihniam theih chungchang a nih thu rawn hrilhin Gujuana chuan Chumi chauh chu a nih chuan ka lo kal lo ang, Jin-an a word dawn vat vat a, thih vat vat ka duh tawh zawk tiin a hrilh a. Shining mi tumruhna nana chuan dawr pakhata receptionist hna chu a hmu ve leh ta mai bawk a, an a hmuh thar lawmpui nan a thiannu Yaniani chu a rawn leng lut ve hlawl bawk a. A thawhna dawra intihhlimna eng eng emaw hmang chuan infiam dunin an hlim em em a. Shining-i te in lam a rawn lang leh nghal a, Yanyani pawh in zanriah ei ve nghalin receptionist hna a hmuh thar thu chu a nutei hnenah chuan ban chatin a han hrilh a. A nutei chu a lawm loh an hlau hle a, mahse a nutei chuan, A tha reng alawm, i tum ber chu architecture lam a ni a, engtikah emaw chuan i la hlawhtling em em ang tiin a lo support ve em em bawk a. A nutei chu fiamin a bialpa ve deuh. Andy Lau chu an sawi chhuak a, Hrianingipi chuan Andy Lau chu tunge ni a a lo ti ve chet chet a. Andy Lau chu i nghakpa tur maw le tiin Hrianingi nutei chuan a han chhang fiam a. A pi chuan, Ka nghakpa tur chu Chawiah te sawm ve ula maw le a rawn la ti zui a. A nutei pawh chuan, Um, kan sawm ang, kan sawm ang a lo ti ve bawk. An zavai chuan an nui ho dar dar a. Gu chuan a haw tur chu Manlinin rawn biain haw dunpuia a rawn sawm a. Mahse, Mister Gu chuan, Kei a kal ka duh tiin a kalsan nghal a. Hrianingi nena kawngpui an kanna lam traffic signal chu enin red light chu a rawn eng vah a. Mite hi ka nun ang hi nun hi nei ve se. Enge tan nge dam zel an la duh ang le? Keimah ang hian an nunah hian red light a eng tawh anih chuan an thih hun an nghak ve mai angem? Nge nia kei pawh hian he ka hun tawi te hi awmze nei takin ka hmang zawk dawn tiin a inngaihtuah a. Chhuna Shianingin hna a mamawh zia a sawi thu leh a thusawi dang te chu ngaihtuah letin team leader Wangkai a call ta nghal a, Mamawhna che ka nei a, naktuk atanga tan nghal turin tiin a hrilh a. Shining in chhuna kawngpuia a kanpui lai leh kan tum ram thleng turin kawng pakhat chauh awm hleinem a tih chu ngaihtuah chhuak leh in Shining i nena kawngpui an kan dunna lamah ngei chuan a kal leh a, ama duhthlanna ngeiin chu kawng chu a va kan nawn leh ta a.